Ka channel ah ka lo lawm leh vek cheu a, tun tumah chuan artui ka ri dan tui em em a siam dan ka rawn entir leh dawn a, tun tuma artui ka rawn ka ri dan hi a awlsam em em a siam pawh a harsa lova, ngun deuhin min lo en sak ula in lo tangkai pui ve leh ngei ka beisei. A hmasa berah chuanin Artui kan mamawh dawn a, Artui hi pumriat ka hmang dawn a, chuan tihian a kawr hi kan kheh ang a, kan chhuk keh ang a, kan la chhuak zel ang. Chi khuan khu kan lo la chhuak zo ta a, chia al tur tawk kha kan al anga chuan kan chawk sawm vek ang a chhung mu te hi. Kan duh ang tawka kan chaw sawm hnuah hianin thir bel kan chhuang anga tel kan lei anga tel hi tam lutuk lo kan lei anga chuan hei thir belah hianin tel kha a kai rual vek theih nan khanin. ti hian kan thir vel kha kan sawi kual vil dawn nia kan tel chhuan a lo sat that hunah khanin kan artui chawhkawi kha kan laih lut ang a zat ve vel kan laih lut phawt ang a a zat ve vel kan kang phawt dawn tih na nih chu. Tihianin a hnuaiah khanin a luh that theih nan khan rual taka artui hi a awm theih nan a puar lai hi a kil mai ka ti keh a tihian a tawi kha a rawn lut a a hnawh khat leh zel a ni tihianin hei a chung lam pawh a lo hil tawh a a chung lam a lo hil deuh hnuah hianin amah hi kan let dawn a ni. Tihian hei kan let ta a ehh artui ka kan lai hianin gas hi a hniam berah ka dah a simin ka ur cher cher a nih chu a chhan chu a ût lutuk loh nan khan. Kan rei a ngai lo va, artui te chu a hmin hma a kan hre theuh ang a, ti hian rei lo te kan ur leh cher cher ang a, chuan thleng ah kan la chhuak ang a, kan dah hrih ang, kan kang hmin tawh a, ti hian in tel tlem kan lei leh a, a zat ve kha kan kang leh a, hei ka kan lai zawng zawng te kha chu ka rawn ti lang vek tawh lo a, ti hian in a lo hmin tawh a, thir bel pakhat zawk a hnung zawk ka ka kan leh pawh kha. Chuan thlenga kan dah sa kha ti hian kan roll anga kan chan dawn a ni. Chemte pawn a cut bung hmawk hmawk thei a, chuanin mahse ti hian bakcheh a cheh chhum mai hi a awlsam zawk ka ti a, chuvang chuanin bakcheh in ti hian ka rawn chep a ni. Tihianin thlenga kan roll sa kan kan hmasak zawk kha chu kan chan zo ta a, chuan thir bela la awm frying pan a la awm kha tihian kan roll ve leh ang a, chuan kan chan ve leh ang a la sa deuh hlek a hei hi chu. A chan dan hi chu kan duh len dan a zir khanin kan chan lianin kan chan teh thei kha kha chu keimahni duh dan dan ni rawh se. Chuan hei tomato chan sa leh purun sen chan sa, hmarcha pui chan sa ka nei bawk a, khang te kha kan bawl hlo hman tur te an ni a, tunah chuan a kan na tur thir belah tel kan chhuang a, a hmui hnuah khan purun sen kan chan sa kha kan thlak ang. Gas hi purun sen ka thlak hnuah hianin a lai hawl velah ka dah a, chuan tihian purun sen hi kan kang vuai sawlh dawn a, a khat tawkin kan chawk reng dawn nia. Purun sen te kha chu kan telh tam leh tlem lampang a zir kha chu kan artui siam tam dan tur a zir khanin kan telh hnemin kan telh tam thei a, kha kha chu keimahnin a awm tawk tur kha chu kan hrethiam mai ang. Ti hian kan chhin anga chuan a kha tawkin kan chawk leh thin anga purun sen hi minute hnih vel gas a lai haw la dahin ka kang a ni. Kan purun sen kan pawh a lo zawr tan tawh a hei. Kan duh ang tawk a kan kan zawrh hnuah khanin kan tomato chansa kha kan thlak dawn a ni. thei ka duh ang tawk in ka kang zawr tawh a, tomato kan chan sa kha ka thlak a ti hian tha deuh in kan chawh pawlh leh ang a, tomato hi kan kang zawr leh vek dawn a ni, kan kang kawi dawn tih na a nih chu. Kan chhin leh anga ti hianin purun sen kan tih ang khanin a khat tawkin kan chawk leh thin dawn nia. Hei pawh hi tomato pawh hi kan sawi tawh ang khan purun sen ang tho khanin kan artui siam tura tam dan a zir khanin kan telh hnemin kan telh tlem thei a, a awm tawk tur kha chu keimahniin kan hrethiam vek thoin ka ring.

Kan thlak anga chuan red chilli powder fian te hnih kan thlak bawk ang. Red chilli powder ka thlakna fian te hi chu tea spoon a ni a, thak kan ngam lo va, thak kan duh lo a nih chuanin red chilli powder aiah khanin masala dang kan duh zawng leh kan ngei nat zawng te kan thlak thei a, ai eng sen chi pawh kha a thlak thei a ni, ai sen kan tih ang kha. Chuan hmarcha pui kan chansa kha a zat ve vel kan thlak bawk ang a. Tha deuhin kan chawhpawlh leh ang. Chuan chicken powder pack khat kha kan thlak leh bawk dawn a ni. Chicken powder hi kan neih loh chuanin a telh lo thei a, telh lo pawh khan a tui lutuk tho a. Mahse tia chicken powder han thlak hian a ti hang tui zual em em a ni a mah hi. Chuan chicken powder kan thlak zawh hnua tha deuha kan chawhpawlh hnuah khanin tui kan lei a nga. Tui hi chu keimahnin ahh kan duh tam dana zir khan kan lei hnemin kan lei tlem thei a kha pawh kha keimahni thu thu ni sela chuan chi a al tur tawk kan al leh ang. Tihian kan chhuangso bawrh bawrh dawn a ni. a so hma zawk nan kan chhin a nge. Ti hianin hei a lo so ta bawrh bawrh a, hetia a lo so bawrh bawrh hnuah hianin kan artui chansa kan dah kha kan thlak lut tawh dawn a ni. Tihian hei kan artui chansa kha kan thlak zo ta vek a, tihian kan chhuangso leh bawrh bawrh dawn a ni. Kan chhuangso bawrh bawrh ang a, kan duh tawk deuh tawh mai dawn a ni. Tun ṭuma artui ka rawn siam dan hi a tui em em a, siam a harsa lo va, bual hlo kan hman ho pawh hmuh han harsa leh hautak tur kha a awm lo va, in lo ṭangkai pui, in lo hlawk pui ngei kha ka beisei a ni. Tihian kan suan dawn hnaih lam pangah hianin hmarchapui kan chansa kan thlak bang tlem kha kan thlak leh anga tha deuhin kan chawhpawlh leh ang. Chuan a rim ti tui zual turin Bahkhawr kan thlak dawn bawk a, bahkhawr kha sin te te in ka chen a, bahkhawr hi chu thlak tam pawh a ngai lo va, bahkhawr kan duh lo a, kan ngei na lo a nih chuan in a aiah khan in party te, Dania Coriander ang chi te pawh kha a thlak theih vek a ni. Ti hian in bahkhawr sin te te a kan chansa kha a chung ah hian in kan thlak leh ang a, kan sautir bawrh bawrh ang a, kan duh tawk tawh ang. Ka channel min hlutsak a, min subscribe tu te leh ka video min ensak thin tu te zawng zawng chungah ka lawm em em a, thinlung takin lawm thu ka sawi mawlh mawlh a, min la subscribe ve lo te pawh khan a theih chuan khawngaihin min lo subscribe ve ulh a, like leh comment leh share te pawh kha a theih chuan min lo tihsak dawn nia tihianin kan Artui Curry chu kan lo siam zo ta a, hei a hmel lan dan pawh a mawi a, a tui hmel em em a. In lo siam ve leh theuh dawn nia. Awle tun tuma video ka rawn siam theih chu heti zawng hi ni leh phawt sela video leh pekah kan sa vaiin eitur tui tak tak te nen kan in hmu leh theuh dawn nia.